Кадерле мусман кардәшләрем, куркыгыз Алла Субханәһу ва Тәгаләдән, үзегез булганда һәм дә халык арасында булганда да. Дөреслектә дип, әгәр дә кешенең тәкъва булса, әгәр дә кеше Алла Субханәһу ва Тәгаләдән куркса, һәрберсе, шул вакытта кешеләр дип иминлектә яшиләр, дип, һәм дә тынычлыкта.

Һәм дә анарга кертә бетен начар гөнаһлар хаталар, очу зулем, гаделлексез. Аллаһ Тәләте кемдер Аллаһ Тәләгә иман китерде һәм дә шул золем күлмәген кимәсә, ди, шала шул кешеләр, ди, иминлектә яшиләр, ди, тынычлыкта, һәм дә алар туры юлдан баралар, ди. Кадерле мөселман кардәшләр, кешеләрнең җаны, ди, Бик тә каты ярата, ди, изге кешеләрне, ди, изгеләрне. Һәм дә шуның белә дә Иблис кешеләрне туры юлдан чыгарды, нәрсә белә? Әннә Адам балалары бик тә артык хөрмәтле иделәр шул үлгән изгеләрне һәм дә аларның каберләрен. Һәм дә шушы юл белә, шушы Иблис мәлгун кешене турыдан чыгарды һәм дә кеше Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерә башлады. Һәм дә без беләргә тиеш, әннә таухид, Аллаһ Тәгаләне бер дип тану, һәм дә ширек, Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерү, ул ике каршы әйбер. Шул ике әйбер бер гел бернинди дә була алмыйлар бер кешедә. Ече кешедә таухид, Аллаһ Тәгаләне бер диеп таный, значит анарда ширек юктыр. Шулай ук әгәр дә кешедә ширек булса, Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерсә, анарда берничек тә таухид була алмый, то есть ул Аллаһ Тәгаләне берничек тә бер дип таный алмый. Шуңа күрә кешедә или таухид була, или ширек була, икесеннән берсе. Шуңа күрә дә, әгәр дә кешедә ширк булса, то ислам анардан китә уже. Чөнки ул уже мөселман тигел, ә ул кем? Ул Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерүче. Шуңа күрә пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм бик тә каты курка иде, әннә аның өммәте ширкка батыр дип. Ничек элеккеге анарга килгән ягуз каумнары, Һәм дә шулай ук насара кавымнары үзләренең булган пәйгамбәрләрнең каберләрен артык хөрмәтләделәр һәм дә шуның белән өстәп-өстәп-өстәп актыкта Аллаһ Тәгаләгә киңәш китерә башладылар. Вот ничек теге узган җомада сүләдек бит хадисны, кая пәйгамбәребезнең бер хатыны әйтте, что мин имеш аларның, Өйләренә, шәһәрләренә барган идем, күрдем анне, анда әгәр дә кем дә үлсә, алар дир аның каберендә нәрсә төзиләр, мәчет, һәм дә аның шул кечкенә дә әйтәбез музолей әтеләндү, анда аның рәсемнәрен куялар, янда пәйгамбәребез Мөхәммәд, Салләллаһу галәйһи вә сәлләм безгә аңлатып бирә, әнә шул бәндәләр әлдә Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китерми иделәр, что алар фәкать артык хөрмәтле иделәр, то, что шул мавзолейны тезеделәр һәм дә аның эчендә шул кешенең сурәтләрен куйдылар һәм дә шунда барып гыйбадәт кыла иделәр, но кемгә? Аллага! Просто алар шунда барып искә төшерә иделәр, ничек шул кеше Аллага табына иде, гыйбадәт итеп. Но вот шул мисал китерә, әннә шуның белә әкерт кенә, әкерт кенә астыкта уже кешеләр Аллага табынмый башлыйлар, а уже табына башлыйлар, кемгә? Шул мени кая мавзолей төзеделәр, кая шул рәсемнәрен, сурәтләрен ясадылар, шунда уже шул кешегә табына башлыйлар. Шуңа күрә ул Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм шуларны бөтенесен белеп, Аллаһ Тәгалә анарга шулар турысында бөтенесен хәбәр итеп бирде. Шуңа күрә Пәйгамбәребез кешеләрне чакырды Аллаһ Тәгаләне бер диеп танырга. Шуңа күрә Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм Мәккәдә пәйгамбәр булып унөч ел Кешеләрне таухидка чакырды һәм дә каберләргә йөрергә кушмады. Ник кушмады? Чөнки бөтен кеше каберләрдә үлеләргә генә табына иделәр. Аңлыйсызмы? Вот шуңа күрә пәйгамбәр кушмады. Факат унөч елдан соң гына, кайчан Мәдинәгә күчкәч кенә, кайчан уже кешеләрнең акылларын паклагач, чистарткач, шунда гына әйтте, Мин, ди, сезгә тыйган идем каберләргә йөрергә, ләкин әле мин сезгә кушам, барыгыз да, Һәм дә ул сезне искә төшерә, әнә сезнең үлемегез якын, диеп. Пәйгамбәребез Мөхәммәд, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, безгә шушы хадисларның бөтенесен аңлатып бирде. Һәм дә шулай Пәйгамбәребез аның белән генә туктамады, һәм дә Пәйгамбәребез дога кылды Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһуммә лә тәҗәаль кабри вәтәнән йө'бәд, Я Рабби, дип, Я Рабби! Минем шул каберемне, ди, баягы пәйгамбәр күмәлә, син аны гыйбадәт урыны ясама, ди. То есть пәйгамбәр уже тере вакытында дога кылып калды. Нинди дога? Я Рабби, минем каберемне, вот кая пәйгамбәребез күмелгән, да, Мәдинәдә, шул урыны гыйбадәт урыны ясама, ди, чтобы анда килеп нәзер корбаннары чалмасыннар, кешеләр дога сорамасын. И дөреслеккә, вот күпме үтте, 1400 ел үлеп, вакыт, еллар. Бинди көнгә кадәр көн дә анда табылмый. Тирәсендә дә ләнәк эремиләр, корбаннар да аның кабереннән чалмыйлар һәм дә дога да кылмыйлар, берничек тә белмиләр, кая. Чөнки аның кая Аиша радыйаллаһу анһаның бүлмәсе бар иде, аның өстеннән әтатар дип ничәминчә анда стеналар ясадылар, чтобы халык белмәсен, адарсыннар дип, күрмәсеннәр. И дөреслектә бу Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребезнең, Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең, догасын кабул итте һәм дә бигенге көнгә анарга кем дә дога да кылмый анда, алянып та йөрми, корбан да чалмый, бер нәрсә дә эшләми йөри. Аңлашылдымы? Чөнки менә шул безнең гөнаһ, ул бик зур гөнаһ. Әгәр дә кешеләр кемнеңдер каберенә барып, Дога сорасалар или анда барып корбан чалсалар или аның тирәсендә таваф әйләнсәле, ул уже син получается элеккеге килгән мошриклар кебек шулай аларга ияреп барасың. Вот шуңа күрә пәйгамберебез Мөхәммәд, салләллаһу алейхи вә сәлләм, бетен юллар, кайсылар китерә, Кешеләрне туры юлдан чыгарырга шулардан бөтенесен каплады. Шуңа күрә пәйгамбәребез әйтте, каберләр өстендә бер нәрсә дә тезергә ярамый, агач та утыртырга да, ташлар да куерга да, аннан соң зәмәннәр дә тотып, нәрсә дә ярамый. Просто аләмәт куясың, кечкенә таш. Бетте, исемен язып куясың, чтобы халык килде каберләргә, күрде, монда шул күмелгән, монда шул күмелгән, монда шул күмелгән. Бетте. Менә Американың ниләрен күрсәтәләр бит. Каберләр өстен. Вот шундый ташлар булган. Дөресме? Бер нәрсә дә тип-тигез җир. Һәрбер кешенең ташы куйган шулай, и тип-тигез, бетте. Агач та үсми, нәрсә дә, забор да юк, бер нәрсә дә юк. И бөтенесе бер, вот шунда синеке күмелгән, вот шунда синеке, шунда синеке. Тәртип. Ул шулай пәйгамбәребез Мөхәммәд, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, эшләргә кушты. Исраф та юк. А то бүгенге көндә безнең инде халык тилерде уже, 100 мең дә, 200 мең дә аклы ташлар куялар уже. Вот. Чөнки шул әйбер кешеләрне уже безгә килгән элеккеге заманада туруйдан чыгарды уже, сәбәп булды. Шуңа күрә юл, Юл. Кайсы кешене харам юлына ап бара, ул юл харам. Хәтя башында ул начарлыгы юк, но из-за того, что уже халык шуның белән адашты, Пәйгамбәребез Мөхәммәд, салләллаһу алейһи вә сәлләм, безне шунардан бөтенесенән уже тыйды. Катма да килә. Качан Омар, радиаллаһу анһу, Перс, Каир, Иран әлеге бар бит, шуларны качан кулга алды, анда халык йөри иде, Даниэль исемле пәйгамбәр бар иде, аларга барып табына иделәр. Аның шундый мавзолей бар иде, шунда куйган, шунарга табына иделәр. Умар ибне Хаттаб әйтте, Көндез казырга унөч кабер һәм дә төнлә берсенә күмәргә шуларны, чтобы халык белмәсен кай ул.

Изгелеге үзми, вот все сынавны сынмый ук була. Әллә алтыннан ясау, дигәндә барыбер путаныкы. Если ул бу дөньяда намаз укымады, ураза тотмады. Шуны без аңларга тиеш. Анарысы килә Умар, радыяллаһу анһу, анда бар иде, агач кайсының астында сахабалар Пәйгамбәребезгә бәйгать иткәннәр, присяга бирделәр, что Пәйгамбәргә авырлыкта да, җиңеллектә дә ярдәм итәләр һәм дә анарга бөтен яктан булышалар диеп. Һәм дә кул биреп сахабалар анарга бәйгать иттеләр. И качан? Умар вакытында уже, ул уже ничә ел үтте? Анда ун, егерме ел үтте уже пәйгамбәр үлгәчтен, да? Пәйгам, ә, Умар ибне Хаттаб көлә башлады, что халык анда барып җыенып намазлар укыйлар, анда, менә Болгарга барган шикелле кебек, шулай, то же самое, разницы никакой нет. То же, күрә Умар, эһе, бага, постоянно чё-то халык шунда килә, намазлар укый, нитәләр, нитәләр, уже китә, китә, китә, Умар нәрсәдер. Әтте приказ сөп этте шул агачны кисеп бәреге. Почему? Сез уйлагыз, ник ул аны эшләде, ник? Чөнки ул курыкты әнә шул халык нәши астыртан шул агачка табына башлый, аңлыйсызмы? Шул агачка табына башлый, шунардан ул аны кисеп бәрде, аңлыйсызмы? Багдадта Умар ибн Хаттаб ул әллә кайчан яшәде, даны, бер мең дүрт йөз ел элек, шулаймы? И то ул сәбәп эшләде, шул агачны кисте, даны. Нобаль ибн Мани Абдул-Ваһаб кайчан безнеке бар иде? Өч йөз ел элек, даны. Саудская Аравиядә кайсы иде? Даже ул вакытта вот өч йөз ел элек уже опять халык адашкан иде, агачларга табына башлаганнар иделәр, аңлыйсызмы? Что хатыннар йөри иде нинди агачларга, шулардан барып сорый иделәр, үзләренә яхшы изге бай ирләр. Вот шуңа күрә любой әйбер касе кешене китерә башлый шынарга, аны югатырга кирәк. Ир белә тигезләргә кирәк, аңлыйсызмы? Потому что бу шайтан безне бөтенесен алдый һәм дә кешене туры юлдан шуның белә чыгара. Пәйгамбәребез хадисында әйтә, Аллаһ Тәгаләнең бик тә каты ачуы килде. Кемнәргә ди? Шушы кавымнарга ди, шушы кавымнарга, шушы халыкка, кайсылар үзләренең булган пәйгамбәрләрнең каберләрен гыйбадәт урыны ясадылар. Гыйбадәт урыны, аңлыйсызмы? То, что анда барып җыелалар, пловмы, корбанмы чалалар, намазлар бергә укыйлар. Вот, гыйбадәт урыны ясадылар. Аңлыйсызмы? То есть каберләр өстен.

Халык сөйли, это халык. Это люди говорят. Аңлыйсызмы? Аны җәһәннәм бит ул китә аны. Җәһәннәм китә ул мәңгелеккә. Син разве не переживаешь? Ул синең кардәшең, ул синең туганың, ул синең кызыңмы, балаңмы, бабаңмы, атаңмы, анаңмы? Син бит аны өчен разве сиңа җәл тигел аны? Белеп торып шул мәңгелек тәмугка керә. Мәңгелеккә керә бит ул. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә пәйгамбәребез шуларны бөтенесен тыйды. Пәйгамбәребез әйтте, каберләргә барырга ярый, только нәрсәгә барды, дога кылды, исеңә төшерде, что син үләсең, бетте шуның белән. А именно, һәр елны ниндер вакытта халык белән җыенып, нитеп, бәйрәмнәр уздырып, нитеп, андый юк.

Сезнең һәрбер каумнан бер яшь малай алыгыз, ди, һәрбер каумнан, һәрбер яшь малайга бер кылыч тоттырыгыз, ди, и һәрбер шул малай пәйгамбәргә шулай тыгып алсын, ул бит аның, ди, каумы җигерме каумга каршы сугыша алмый, ди, чтобы инде шул пәйгамбәрнең каны җигерме каум арасында бүленсен. Аңлыйсызмы? Бак, шайтан килде, кеше сыйфатында ялдаштырды. И бегет шул то же самое. Шайтан килә дә кеше сыйфатында и шул хатасына бутый. Шуңа күрә безнең бар динебез, безнең бар Коръәнебез, безнең бар пәйгамбәр сөннәте, шуларны без бөтенесен анларга укырга тиеш. Что үлек ул үлгән, ул сиңа бер нинди файда да китерә алмый, ярдәм дә итә алмый. Шуны без бик тә каты аңларга тиеш.